mothunyana ga se mothunyana motho o kana matladi o o tshwanetse go ba le ko yunibesiting matladi o a o ka bua ka di-titanic yana o a o ka bua ka di-titanic yana o ko ne re tshwanela ke go ipela ka gore re na le batho ba tota yalo ba gaetsho go builwe gompieno tota go ne go sa tlhokege gore nna ke beng ka senya nako ya lona ka puo e telele refa moruti ga a na rera rapela o rile o e go ipotsapotso e o e arabe ya gore ga e le gore wa ngongorega tota o ngongoregela eng wa reng This, Mr. Master of Ceremonies, is a priceless privilege. It's a great honor for me to this evening to speak to my people. o utlwa o goroga sentle ko pelong o utlwa gore a ah, ke bua le batho ba gaetsho bang ke leng ka nne ka bua le bone nako ele ba irileng se ke neng ke se bua le bone ba seke ba se tlhokomologa batho ba batho batho ba kere go na le ntwa ke ke rata thata gonne ke gakologelwa gore ke a koba o na re isa a tsietsa isao a tsietsa esao botlhoko a mmolaela ruri a mo tseela tlhogonolo e ne e le ya gagwe e rraagwe a neng a rile ngwanaka tsamaya o ye go ntsomela o ntshisetse nama ke tle ke go tshegofatse jaanong jakoba a tsietsa isaka botlhoko botlhoko tota bo e rileng ga a lemoga kutlwa botlhoko ya ga esau Jaaka a mo tsieditse, a sia Jakoba, a sia a tshaba mogolwe Esau, a gakologelwa boferefere ba a bo dirileng ba go mo utswela go tsalwa pele, ba go mo utswela masego a gagwe. Mme selo se ke se ratang ke gore after 40 years Jakoba o ne a boa a boela ko go esau esau a mo amogela esau a re oo o morwarre go o siame ha go ne go afosega ka 1994 lwa ntatlha lwa nkoba ke ne ke tshwanelwa ke go boela mo go lona ga gona gope ga ke re nna ke ne ka raya batho ka ruta batho seane sa setswana se se reng ntšha e bolawa ke monga yone ga e na lebelo a itse gore ke ena ebile e ka tshwara mebuka e ntshwarela mebuka ya tshwara diphurufudu le diphologolo le diphala Tsatsi le nna monna ene ke reng ke a e bolaya, ga ena ko e ka ntshabelang teng. Ne ke sena ko nka yang teng ga ke boloa ke batho ba gaetsho. Ntša e bolawang ke monna yone ga ena lebelo. Ke ne ke rata fela gore ke re ba gaetsho re re bone ka matlho re utlwile ka ditsebe re lemogile re tshotse ka dipelo ne re tshwanelwa ke gore jaanong mafega mafega a 1994 a Pele, Mafega, ha, ha ke re. Ha ke re Mafega, ka Seesemane ke ne ke ka re euphoria, euphoria has evaporated. Mafega a fetile. Ne ke re ke na le Rre Pule. Ka Sartre, ta ga re reetsa moruti ko tlase ka kwa ga ga Freiberg. Moruti a bolelela batho ba tletse ntlo a ba raya re, Lona batho ba gaetsho, mosadi rile a nyetswe ke monna ba ratana ba le mo lehumeng la bone, Ga be go tla motho a tsamaya ka koloi e ntle ya BMW. A ba tla ra mosadi o a mo raya re bona monnanyana wa gago o go baya mo tunyaneng e tshwanang le e. Bona gore nna ke tsamaya ka koloi e ntseng jang ga o ne o ka tlogela monna o a tsamaya le nna botshelo ba gago bo tla fetogela ko botokeng ka mokgwa o mmakatsang. jaanong mosadi wa ba na le ngwananyana wa lesea re ke tla ira jang ka ngwana wa lesea raya ga gore sepe ka ba bua ka phuthologo monna o ile o ikgayo mokgwa o wa go bua monna seoo o sale o simolola ka efa ata mona no ga e na a bua a le mosadi ata mo a seo ebe nna ke raya batho kere ga gona selo ga gona motho o sebete jaaka mosadi ka gore dingaka dingaka di na le kalafi ya go kgwelwa ke noga mathe ya go longwa ke noga ba kgona go alafa mme ga ke e tshabe noga ka gore ke itse gore dingaka di kgona go alafa dilo tsotlhe tse noga e ka di ntirelang fela ke bona gore nka robe nka siaka be ka tsena ko kape

ga go re sepe a re tsamaye tla re ngwana oo ba palama mo b m w ga ba sena go tsamaya ba ema gogongwe go sediba se se boteng jaanong monna o raya mosadi o ara bona e le gore wa nthata tota mosadi ko wena go latlhele ngwana wa gago mo sedibeng mosadi a llalla a llalla a ba a rela bofelo a latlhela ngwana mo sedibeng jaanong monna wa ah ga o motho tota ga o ka latlhela ngwana o motsetse mo sedibeng sala jalo a mo tlogela jaanong nna ke ne ke raya batho ka letsatsi leo ke re o ebile o botoka o tsere ke motho a na le b m w ba bantsi ba bantsi ba bantsintsi ba tsewa ke motho a tla Tamika Katara. Tamika Katara. o itsa gore mosadi o a re ke tla bina ikete ga letsatsi le tsala Pina mosadi o o tlhomo lapeng, o lapisitswe ke go bina. Jaanong moruti a raya batho a re, gape nna ke le moruti ko tlase kwa ke ne ka ka bala ke tsena sekolo go te go ne go na le motho o teng no nqaoza a raya batho a re bolayang dikgomo tsotlhe le diruiwa tsotlhe le seke la lema gore botshelo ba lona bo tle bo siame batho ba ira jalo nna ke bone batho ba gaetsho ba ira jalo ka 1994 bone batho ba gaetsho ba beela nonga o sa tsebe bone batho ba gaetsho batho ba gaetsho ba ba bona motho a itaka tara ba ntogela Ba bina ka loto le gwa teke go irang go ba ba binela kakara motho wa e betsa tota yaanong ba gaetsho ga gona molato this is not before time it is not before time ga gona molato dilo tsotlhe di direla molemo mo bathong ba ba dumelang mo modimong o phelang a ke re nna ke ne nka senya diiri tse pedi ke go bolelela bothata bo ke tshetseng ka bone dingwaga tse nne ke setswe ke puso e E re busannye morago ba go tloga fela ka sekoia ka di five tsa August ke simolola go sekisiwa go tloga ka di five tsa August nineteen ninety seven ngwaga otlhe letsatsi le letsatsi ke phakela ke nna mo kgotho go gongwe ke le nosi. ke sotlegile ke na le ngwana e le seatla sa me e le tlhaloganyo ya me e le matlho a me e le maoto a me e le sengwe le sengwe sa me e re la bofelo ngwana o a swa a swa loso le ke sa le tlhaloganyeng a kere ke ne ke re maabane maabane Maabane ka Labobedi go ne go tswile baruti ba tswa ko Phuteng ba na le moruti fa Matebesi jaanong ba mo gare ga dilo tse ba neng ba di bua moruti o a re malatsi a gompieno nnete ga e tlhole e le teng mme ke le moruti Morena Jesu o laetse a re Nnete lo e emele, lo e bue, lo e swele, e tla le golola. Ka ne ke raya baruti maabane ke re ha ke kgakgamatso nna le mosadi o wa me o re kgakgamatso ya botlhoko bo re bo fetileng ke raya baruti ke re modimo o nkutlwisitse o irile gore ke utlwa botlhoko Gore ke tle ke kgone go gomotsa batho, ke itse mokgwa wa kutlobotlhoko. Gore e tle e re ga ke bua, ke be ke bua from personal experience. Nkile ka nna plunged deep into sorrow.